егетләр янында йөри. Өй кайгырдым инде, эшем пошты инде. Менә улым бер кыз белән танышкан. Хәзер таныштырырга алып кайта. Чәем дә кайнаган. Алып куйым әле. Бәлкем пешәрләр. Менә мин әйтәм, 20 ел буе кимәгән капрушкамы кидем әле. Суганнарын бушаттым, кабыкларын кактым, Алдымда киле менә нигә сабылган бик әйбәт. Түркет тегеннән кышыта, моннан кышыта. Әллә кабыгы калган. Әй, менә бит. Менә бит менә суганы калган икән. Әйтәм, кашып йөрим дә кашып йөрим. Кайтырлар биргән булса, кайтырлар түрке белән чигитеп каршы алырга сыңар аларны. Болай торып, утырып каршы алыйм микән? Сыртын куя бут дип торырлар инде. Миш былай да килешеп бетми. Шик итеп, әллә былай итеп каршы алыйм микән? Былай да килешеп бетми инде. Ширлек ашаган бу диярләр. Былай торып каршы алса, моның әнисе усал дияр инде. Аялап, шулай торып басам да каршы алам. Нәрсә булгансы? Кайтырлар биргән булса, кайтыр. Ой, Ходаем, кайттылар. Ашыгасы керегез кер.
Әссәләмәгәләйкүм! Исәнмени? Әс, тагфирулла тәүбә. Нинди гасырдан бу? Королева Елизавета. Әни, классика бер кашанда искерми. Шулай инде, шулай атаның шестеркасы да бит искерми классика. Шулай инде. Сөйләп тә куясың инде. Наташа, менә таныш бул, бу минем әнием Флүз апа була. Кызым, синең өчен мин Флүзышка гына булырмын инде. Менә мин 8 март авылының столовоенда повар булып эшлим. Анда мине фунтик дип йөртәләр. Менә син миңа фунтик дисәң, мин хәзер кухня ягыннан йөгереп кенә чыгам. Карале улым, болай нормальный кыз сайлагансың. Әле мин гел кайгырганыйм. Теге күрше Зөхрәнең килене кәкере бөкере тәпиле, шулай булмаса ярар дип кайгырганыйм. Болай нормально. Ну, әзрәк төлкегә ошаган, конечно. Эй, әни, сөйләп тә куясың инде син үзеңә. Подожди, Наташа, хапа секрет ничем. Шәкүрәсмә! Ала!
Әни, син нормальмысың о? Нигә тагын?
Корале, баш кала хәтле баш каладан үзеңә килен алып кайттым, әйме? Ә син җәйге кызу шилләне башыңа норка шапка киеп куйгансың. Нигә нәрсә булган аңа? 12 ел гына кия бит әле мин аны. Менә аның улым киюнең дә сәбәбе бар бит. Общагада яшәсәк тә, безне хәерче дип уйламасыннар әле. Аллага шөкер, бик бай яшибез. Бик әйбәт әле бу бүрек, между прочим. Әле 12 генә ел кидем. Ә менә пучыклар төшкәндә, әзерәк менә теге көягенә төшкән, былай нормально.
Сөйләп тә куясың. Әни белән таныш бул әле. Бу минем йөргән кызым, булачак хатыным, синең киленең Наташа була. Здрасте.
Мага, забор покрасьте. Киләм дә кил, кил, кил. Нәрсә инде әни тагын? Наташа, все нормально, нормально, ха, поговорим. Карале улым. Нәрсә? Аңларсың икән. Менә мин сине 1987 елда родила. Ну шуннан шушы көнгә кадәр растила. 10 класска кадәр грудью кормила. Аннан соң синең өчен вступительный экзаменнарны бирдем. Сөйләмә инде китәбезне.
Хади Такташның теге 6 Хади Такташның җегетләре белән 6 тапкыр стрелкага бардым. Җиде тапкыр монтировка белән удар получили. Нәрсә сөйлисең инде?
Мине хәзер РКБда даже уборщицалар таныйлар. Җитди нәни әллә? Ә юк, юк, әле ул гына түгел. Военкоматка менә үземнең пласка ступиемне төшереп, отмазка ясап әйме? Сине военкоматтан алып калдым. Ә син монда миңа алып кайткансың, әле иностраночка. Җитте, әни, кит, булмаган әйбер сөйләп ятма. Юк, юк, ярар түгел, ярар булса менә Мари булса да ярар е. Ә ул әләйде урыс, видите ли. Әни, әйдә әле, тукта әле, танышыйк, җүнләп өстәл янына утырыйк әле, әйдә әле, якыннан танышыйк. Наташа, все нормально, әйдә, садись, мама сине хвалила, ты понравилась ей, давай, чувствуй себя как дома, кушай, Наташа, кушай, әйдә, утыр, утыр, әйдә.

Әни, ярә тукта әле, әйдә әле. Мин сөйләп күрсәтим әле. Ничек танышканны сөйлимме? Ә, яңа сөйлә әйдә.
Эй, бер вакытны малакаем Казанда барып кердем ресторанга. Шулай өстәл артында бөтен минем таныш кызлар җыелышканнар малай. Алсу да бар, Айгөл дә бар, Гүзәл дә бар, Гөлнара да бар, Резидә дә, Фәния дә и Наташа малакаем. Шунда безнең Наташа белән күзләр күзгә очрашты да инде. Менә шулай тиррек кинодагы кебек тикәлешеп карап тордык. И шунда мин аңладым. Вот мин әйтәм, кинодагы кебек любовь с первого взгляда шулай була икән. Шунда мин бу минем гомерлек юлдашым икәнен шунда аңладым инде. Ой, күккәй күзә, Что говорите? Глаз, как алмаз, говорю, снайпер күз. Худме татар кызлар утырган, ә ул каралы кемне сайлаган? Эй, әни, сөйләп тә куясың инде, ә? Әллә үзеңнең яшь чагың булмаган идеме? Синең артыннан бер үзбәк егете йөрмәгән идеме? Вай, вай, вай, Флүзә яман чибәр гүзәл кыз. Кел монда, кел монда минем тәмне карбыз, кавыным, кукурузымны авыз ит дип. Йөрмәдеме теге үзбәк? Ә? Кара әле. Әле Рузилә апаң сөйләдеме сиңа боларны? Нинди Рузилә ди, китәде. Кара әле, кыйгатып туры китердем. Әни,

Тузлап ашарсың. Менә, менә подарок, мә. Әни, Наташа бик тәртипле, тәрбияле, интеллигентный гаиләдән бит. О, нәрсә? Мин хәзер башымны аска иеп торырга тиешмени аның алдында?
Аның атасы беләсең килсә, депутат. Охо, аның каршысында башымны аска иеп шайтырып торып, Рәхмәт сезгә, булдырдыгыз! Биш елга пенсияне арттырдыгыз! Вот шәп булды, дип әйтерменмени? Әнисе фитнес центрда директор. Ух, тентек, тентек апа инде алайса. Берсе сикереп йөри, берсе депутат булып утырып тора.

Матур, матур балалар үстерерсез. Миңа ошасалар матур булыр. Я мама, ты будущая мама. Ничек тә поживем. Ә менә улым. Менә әни карале, шулай дөрес итеп сөйлисең. Менә гел шулай сөйлә. Менә улым, менә атаң нәрсә әйтә бит әле. Атаңның йөрәге бик начар. Я инфаркт булса, я инсульт булса, сиңа шушы кирәкмени? Тукта, әтигә әйтми тора әле, малакаем. Серләребез элегректә килешә иде бит. Әтигә әйтмә. Белми торсын әле. Анатолий, Әни әйтмә инде нишисен. Толик, Толик, иди сюда. Әтидем. Смотри-ка, карале. Наш придурок кого притащил? Наташа, помоги. Анатолий, иди сюда. Туктадым, авызыңа.
Ай, Аллам инде.